Essalamualeýkum mähriban ildeşler. Jikme-jikde bu günki temamyz kino barada boljak. Bu gün myhman kino halypamyzam bar. Halypalar hoş geldiňiz. Hoş gördük.
Hoş gördük.
Salam. Men kino halypa. Şagyr çakylygyňyz barada köp pikirlendim. Ondan ýutubdan iki ýüz otuz dokuz sany yzarlaýjyňyz bar ekeni. Awa, şolar üçin geleýin diýdim. Şolar nirede-de bolsa bir ýerlerde şu kino hakynda bir akyllyrak gürrüň edibilse, men meň üçin şul udaçny bir ýazgy bolar diýýän-de. Şol umyt bilen geldim. Bir üýtgeşik täze bir akylly gürläp boljak bir zat aýdyp duraryn diýip. Ho ýöne iki ýüz otuz dokuz adam diýdiň we oň iki ýüz sanysy biziň hasaplamymyzdyr dört ýüz herimiz elliden aşdykda. Biziň otuz dokuz adam bar.
Size nesip bolsa ýutubda wikipediýada tapdyrmaýan gürrüňler bilen hasam kino bolan garaýşyňyza çala sähelçe bolsada goşant goşaryn umyt edýän. Uly söze toba.
Başlaňlar iliň onda halypalar. Indi neme bilen başlajak bolýanlar indi? Kino diýilýän zat jemgyýetiň aýnasymy? Ýagny sorajak bolýan zadym şu, bir milletiň bir kinosyny görüp şo milletiň ýaşaýşyna ýa-da durmuşyna düşünip bolýamy? Äý, bolup biler. Olar ýaly zadam bolup biler. Ýöne o göz bilen kino görmeli dälmikä diýýän-de. Edil bir milletiň durmuşyny görkezip boljak. Ýöne Köp muşkinowlar hawa jemgyýetiň ýaşaýşy, gülküsi, agysy, azysy hawa nemesi bilen emele gelýärda köplenç. Mysal berseň halypa? Mysal üçin men koreý diýen milleti hiç haçan tanamokdym, görmedim, gidibem görmedim. Hiç bir ýerde olar barada okabam görmedim. Diňe kinolardan birki sany ökde režissýorlar sebäpli hasam şol jemgyýetçilik problemalary, ýaşaýyşlary, gülýän zatlary, gaharlanýan zatlary barada düşüren kinolary bilen koreý milletini şeýdip tanadymykan diýýän. Ýöne edil bu mysal hindi kinolaryna gabat gelmänem biler. Hindi kinolar sebäbi.

Lezzet alsyn zadyň. Edil nahar ýaly-la. Onda näme bolupdylarmy käbir milletlerde, meselem, ýy näme ýyl otuz ýyl öňe gitdi, ýöne kino sektorynda elli ýyldan yza gidilýär welin, şo wkuslary, naharlara hiç tagamzady ýitgen bolýarmy? Elli ýyl yza gitmä düşünmedim. Iki ýyly kesýäňmi? Awa otuz ýyl öň çykarylan ýigrimi bäş ýyl öň çykarylan kinolar has bir nemeda gaty öňde oýnalşam ýada kinoň hekaýasam täsirem ýöne ýyl ýyldan duzsuzlaşsa Diýmek ol näme bolur. Ol diýmek odugyny powurlar ökde diýmek ol ýa aşpezler. Diýmek odugy ökde aşpezler. Edil ýaňky gürrüňden dowam etse boldy meselem

Inek balasyna sebep bolýardy. Edil pomidor bilen sesi deňäp bolarmy? Ses asylam on ýaly bir esasy rol lýamyka diýen kinoň? Umuly nemeslär. Möhüm elbetde, ýöne edil naharda pomidor nähili oruna eýeleýär? Ýok, indi hemme zada goşulyp çykdy-da, ýöne men ýalňyş mysal berdim. Hä.
Bas, bolup biler, ýöne göreýin.
Dogry bolup biler şol nemede kulinariýada pomidoryň orny ses diýip bolar. Ýöne şonsuzam bolanokda sessiz. Ses näme üçin o nemede galýar? Ýa onda başda başda sessiz kinolar batda. Ýa bolundada ses nemede indi ses temasynda ýaňy kän möhüm däl diýdiňizä indi öň ses ýokdy dogry ol mejburyýetden şolar ýalak düşürildi kinolar. Ýöne häzirki kinolary sessiz edip düşündirip

Men iki sany soragym barda ilki bilen hoş geldiň birinji bilen ýaňky nahara deň etdiga kinolary bir iki sany takyk mysal gürleşelim mysal üçin nur bilge jeýlan diýilýän adamyň kinosyny göreňde saňa haýsy nahary ýatlatýar iç ýyssynç nahar bolmalyda hä. Ýok iç ýyssynç dälde iýmesi biraz kynrak naharlary demek olar. iýeňde bir azajyk energiýa alýan nahar bolsa şony Nury bilgen kinolaryny Dowramak balyk o bylç gylçykly balyk diýsek bolarmy? Köz men köz ýa ýaklyma ýazyp köz. Gylçykly balyk gawa tagamlydyr ýöne iýseň bir hili gidirýän energiýaň tagamy has köp aldyňmy energiýa köp gidirdiňmi bir hiliräk näme duýýaň-da. Dogrusa gylpykly balyk gowy bäsdirmi?
Indi ýaňy neme diýdiňda ol kino diýlen zat lezzet almak üçin görülýär keýp almak üçin diýýäňda keýp almak üçin eýleň beýleň zadam görülýärda şolam degişli bolup gidýärmi kino gördüm zat diýip bolýarmy şoňada. Ýa şu soragy şeýdip demesem bolýarmy birhilek o sungat adam üçinmi ýa-da sungat sungat üçinmi diýilýär-ä şolar ýalyrak sorag bolupdy äwatta şalyýepe seň şu wagt diýjek bolýaň.
Nähili oňňalçy Murtaraw balan, a?
Näme? Näme, soňkuda internetde iýmitleňem eýleň-eýleňini edýändirler, üns berýän bolsaňyz. Öýde bar hemme zady, garyp bir zat ýasaýarlar. Şu ýerde boldy indi, tagam ýetdi diýýäňem ony ýene üstüne ony-muny guýup gitýändirler. Obýşna şo pud eýleň-beýleň diýibem tanalýar. Aha. Ony ýaly deňeşdirip bolar ony. Dogry, dogry. Örän ýerlikli. Awa şu Emmi. is.
Awa şu kofe sektorynda etdiler eý boldy nem indi bir zat täze zat tapmazlar diýen welin matcha, matcha latte diýip bir bulaşdyrýarlar a. Ýok Şonda. täzelikden öte bir tagam taýýarlap görkezenlerinde

ondan semiz. Eý şu ýerde aç, temaň daşyna çykýan soraglary sorasam bolarmy? Jumaş halypa seň akyşyňy bozan bozubam bilerin belki. Akyş sen halypa bozup bilme.
Öz özüňi bozup bilýäňmi haýyr sen? Sen öz bilýäň. Eý. Seni ýowuz pisse bozajaklaryna bärde bozuldy. Neme bara indi edil buny soňunda-da soramalydyr belki ýöne bir nemäň

Aý bilmedim näin bolar. Meň üçin agyrtly bolmaz. Dogry e men birazjyk Onlar ýaly eýleň meýleň halaňok da.
Aý şu aý işdäm almady çota. Äý düýn düýn messa sorapdyrlar a şu eýleň meýleňde näle diýseň äý şonda şuňa şon sorama üçin geldiňizmi diýipdirler a öňüňizde düşendir belki wideosy. Aý ýok görmedim habarym ýok.
Eý, halypalar He. temany ulanaýlyň. A Da, başga tema- birtahyn sorag bar. A- Hawa, bir soragym bar. Eee, Kino bolmak üçin iň, ýaňy aýtdyň-a, ses bolmasa-da kino bolup bilýär diýip. Mysal üçin, nämäni, wideony aýyrsaň hem ýene kino bolup bilermi, diňe subtitle bilen, mysal üçin? Aý, ýok.
O taýda grafikanyň bolmagy, grafikada-da hereket bolmagy iň, o, fundamental nemeler-de. bolaýmalylar, grafiski biraň hereket bolmalylar, motion picture bolmalylar. Şol ikisi hökmany. Edil ony aýyrsaň ha kino bolmaz ol. E, biram bir formula barmy? Kino gyzykly bolmak üçin şuň ýaly zatlar bolmaly diýip. E, men bara şoňa, menem soragy goşup soraýyn-da, şo kung kino diýýäler-ä. Şo kino bolmasy üçin näme bolmaly kino? Şu edil ýaňky mysalyň üstünden gidip bolar. Gowy kino nähili bolmaly? Iň gowy nahar nähili bolmaly bolsa, mysal üçin, gowy naharyň birinji bilen-ä bir önümleri gowy bolmaly. Daşdan aşpez näme bişirjegini kellesinden hem etmeli. Täze zat bişirýärmi ýa-da öň bar bolan nahary has gowy edip bişirip berýärmi, birkelemek goşýarmy, ondan Iň esasy adam mysal üçin balasyny nähili hasablaýar? Öňünden iýdirjek zady, soňundan ýa-da şol gapdalyndan goýýan zatlarynyň bir yzygiderligi obşy aýdaňda saňa şol bir nemelik gowy tagam aldym, lezzet aldym diýseň Ýöne şu kinoda-da şolar ýaly balansyny bilmeli, bişirilýän minudyny bilmeli. Her bir, ýa-da naharda biz bilýän aşpeziň, mysal üçin, detalyna girip gitjekdä, tuwuny pylança näme etmeli, pylan eti pylança gradusda öýtmeli, beýtmeli, ondan soň ony edip, ilki ony bişirip, ony salmaly. Ýaňky ýaly, ýöne sada naharyň hem tagamly bolşy ýaly, käbir kinolaryň hem ýaňky ýaly sada, nemeseň hem belli bir formulasy ýok. Ýöne näme etseňem bir manysy bolmaly, manysy diýemde iň süýji iki üç sany nahary ýa-da iň iki üç sany önümi hersini aýratynlykda süýjüp bişirip bir tabakda berseň hersi bir aýry dünýe, ýöne aýratynlykda hemmesi süýji bolsa şu obşi bir nahar, blýudo bolmaýsa ýa kinoda-da şo zatlar bolup bilýär, käbiri diňe owadança kartinka berýär, Näme edýär ýöne bir umumylykda näme bu zat diýen zady näme diýşiň ýaly oňa-da näme gördüm diýdir bilýär-de. Şoň üçin belli bir formulasy ýok. Formulasy bar ýöne ýaňky aýdyşym ýaly hemä bir ön her bir zady aýratynlykda idealny bolmaly we üýşüp şolar hemmesi bilelikde-de biriniň öňe çykmaly, birisi kömekçi bolup hyzmat etmeli, şolar ýaly balans bolmaly. Ýagny mysal berýän eger seň ssenariýaň gaty güýçli bolýan bolsa wizualny sinematografiýaňam gowy bolmaly ýöne mysal üçin tonyň bassa mysal berýän hekaýaň ejiz galybilýär haýsyny öňe çykarasyň gelýär esasy ýada şol kamera herekedi bilen has köp zat aýtjak bolýaňmy ýada aktýorlar bilen has şolary öňe çykarjak bolan sebäbi hekaýaň özem näme diýilýär baş roluň ýa-da karakter bir personažyň kömegi bilenem ýöredilýän hekaýalar bar, baş gahrymanyň bolmaýan hekaýalaram bar. Ýaňky ýaly haýsyny tutsaňam bir özüň näleýin ýazuwda ýok bir düzgünjigi bar şony tutubilmeli. Dogry ýaňy Jumaş kult film diýdä sen aýtmadyň Şoň jawabyny bermediň-de, men indi saňa mysal berip işiňi aňsatlaşdyraýyn. Kult film boljak bolsa, mysal üçin, baş rollaryň biri kino çykmanka ölse, mysal üçin, şo kino kult film bolýar. Hakyky durmuşda ölse diýen-dä. Onuň ýaly känem ýok ýaly ýa barmy şonuň ýaly mysallar? Ýöne Iki sany, iki sany aýdyp biljek. Başga-da bar bolsa mysallar ýene çykar. Biri-ä şu hemmämiziň bilýänimiz Joker, beýlekäm Black Panther-da. ikisem gaty gowy görülýän kinolar da indi. Önem edäýsem bolýar Fast and Furious daky birem bolýar. Hä, o ýöne Men- kult bolmady diýjek bolýan we O ýerde baş gahrymanlar ýa-da ýerine ýetiren aktýorlaryň ölümi kinony kultlaşdyrdymy ýa-da şol aktýoryň özüni biraz näme etdimika diýýän, Forsažda iň bolmanda şeýlemika diýýän. Atak, mysal üçin, Dark Knight-da, Batman-da, onda biraz kinoňam şu taýdaky öz ýerine ýetiren rolunyňam nemesi barmyka diýýän. Ýöne kult diýmek, meň bilýänim-ä, belli bir derejede şol bir nemesi, fanaty bolmak däl-ä. Fanatlarynyň bolmagy, belli bir derejede Ýo, muşdaklarynyň dogry. şo kinosyň.
Manysy şo manyda bolup biler ony, kinoda bolmamynyň nädip Ýagny şony Ol- bir bir kinony kult edýän zatlaň nämedigini soradym daýy men. Indi edeýin diýip edip bolýan däldir ol. Ony edil kult edeýin diýip aýdyp bolanokmyka diýýän. Ony bir ýaňky ýaly gowy kino düşüreňem öz-özi kult bolýar-da ýa-da bilemok nahar temasyna ýene-de şoň bilen deňeşdirseň bilemok bir zadyň trend bolup gitse seň eden naharyň täze bir zat oýlap tapýaň şoň ýaly bir näme ol dubaý şokolad bar-a. Onda şol ol ýaly bir zat bolup, soňam oň muşdaklary üçden şonda kutlaşýan bolsa, edil bir formulasy ýokmuka diýýän. Onda näme nähili bolýarka şu meselem meň iň düşünmeýän kinolarymda näme barda sazly kinolara sazly melodramma diýilýärä şolary halap bilemäň ýöne mezelem haladýanlarym hemme özüni söýdürýär o Lalaland diýdi onuň arada Ýöne şunda bir-iki sany bar, ýöne köpüsi tutuberenok. Ýani umumanam şu halanylmaýan bolup çykýar-da şu kinolar. Şoňa nähili indi nahara deňeşdirip otyrkaň, şony nähili deňeşdirse bolar? Onam bir döwür bilemok, has meşhur bolan naharlaryň birine deňäp bolar. Öz bir niş auditoriýasy bar-da, halanýan nemesi. Men şon ýaly görýän-dä. Käwagt indi ýöne bir barýere başga taýda üns bermeli. Onam hökman çyzmaly. Nahar maňa tagamly, tagamly däl ýa-da maňa görä tagamly, saňa görä tagamly diýibilmegi üçin hem bir belli bir derejede nahar diýip boljak derejä ýetmeli-dä. Kinoda-da şolar ýaly. Ýöne ýaňky mýuzikllara diýjek bolýaň diýýän. Mýuzikllar olar. Hawa, hawa.
Hawa, irki döwrüň nemesde, irki döwrüň halanan zady edil naharda, edil meň naharda kän ökdüligim ýok, ýöne ýaňky ýaly anatomiýasyna meňzeşlik gördüm-de, şondan deňeşdirýän. Naharda-da bir irki halanýan neme bolup deňäp bolar. Edil hindi kinolara mýuzikl diýip bolar. Mysal üçin, men şolaňkudan lezzet alýan, aýdymyndan, sazyndan, kinosyndan has beter. Halypany
Režissýorlar barada sorag sorajak bolýarlar. Režissýor üçin wara, ýagny öz stilini döretmesi möhümmi ýa tomaşaçy möhümmi? Tomaşaçy, tomaşaçy has möhüm. Öz stiliň bolsun bolmasyn, häzir bolaýanda-da hiç kim görmese, aşpezin nahary iýilmese, peýdasy ýok-da. Onuň üçin muşdaklar has möhüm.
Kristofer Nolan barada näme diýýäň? Kristofer Nolan kino dünýäsinde bir gaty üýtgeşik bir personaž ol adam. Kristofer Nolanyň düşürýän kinolary ne gönümel intellektual gatlagan hem edýär, ne-de massa auditoriýa niýetlenen. Şol arada bir çala ony-muny okan, zat eden, özüni akyllyrak duýýan bir auditoriýa bar. Şolar tarapyndan gaty gowy görülýär ýa-da has köp şo tarapa ymtylýanlara. Ýöne Intellektual gatlagyň nemes däl, ýöne üstünlikli bir režissýorda. Maňa topulýan ýaly duýdum özümi-de, ýöne sen myhman bolanyň üçin sesimi çykarjakgel. Men özüme şu Nolanyň fanatlaryny hemişe gözläp geçdim. Özümi hiç şu temada jedeleşer ýaly adam tä gözleýän-de dogrymy aýtsam. Nolanyň muşdagyny gözleýän. Ony sen näme-de edýändirsiň, şeýle dälmi? Meselem, bir adamyň halaýan kinolaryna görä, Äý, bula içi sykynjy eken-aý, äý, muň bilen-ä tirkeşip bolmaýar zat diýýäň, şeýlemi? Äý, edil kino bilen adam adam aragatnaşygyny düzemok, ýöne gowrak kinolary görýän bolsa, gürleşmek gyzykly bolýar, ýöne biderek kino görýär diýip, kän aragatnaşýar kesemok, edil o derejede. Hä dogry onda maň. Mende şeýle. Sen indi birazjyk meň şahsyma degdiň menem seň şahsy sorag soraýyn saňa. Iň gowy görýän žanryň barmy? Şul şu žanrdaky kinolary esasy halaýan men diýip biljegiň. Eý köp žanr halaýan men aslynda gaty köp žanr halaýan ýöne şu wagt ýadyma düşüp we iň halaýanlarym biri diýibiljegimem dark komedi. ýa-da personažlary has köp nähili absurdlaşdyrylan, kartunlaşdyrylan, multiklaşdyrylan bir personaž demekdä. Bir kyssan mysal beräýdä, meň kelläme näme geldi? Mysal beräýen. Aha.
Näme geldi kelläňe?
Monty Python bady öýdýän ýalňyşmasam, şoň ýaryrak bolýa. Ol multik bolýa. Ýok, multik däl, ýöne gaty nemedilen-dä. Ol görmändim, ol kinony eşitmedim. Men has köp nemäň kinolaryna diýýän, Coen Brothers diýibesdiňmi? Mysal üçin, Big Lebowski, Big Lebowski, soň ýene näme kinolar bardyka? Şoň kinolary bar ýaman has köp absurdlaşdyrylan neme. Şo žanry has gowy görýänler. Hä, onnoň ony zatdan çekinýäňmi, meselem, hindi kinolaryny halaýan ediň welin, şeý diýenden soň, äý, Mundan soň aýtjak zatlarym birhili ähmiýetsiz bolup galar diýip çekinýäňmi? Ýok, ony hemme ýerde-de aýdýan, gaýtam o temada diskussiýa açylsa gowy. Men hindi kinolaryň aýdym-sazlaryny ýörite pleýlist edip skaçýat edibem goýýan, ýutubda bar, atdan pozulsa-da diňläýin diýip atyp, arasyna açyp ýaman. Edil kinolarynyň fanaty diýmän, ýöne kinolardäki şol aýdym-saz sahnalarynyň fanaty-da hindi kinoda. A, düşnükli.

Görjek bolam gördümikam men öň o iki müň on dokuz zatda paýlaşýardyň oýun aý hiç hili neme mende gowy kino neme sizde welin ol diýjek bolan her kim istän alyp batanag edýän her her žanram. Indi şu soraga menem hälden bäri bir zat goşasym gelip durda indi nahara deňedik ol naharda gurme diýip nemeler bolýara nahara baha berýänçiler bolýa Şonuň meselem käwagt üýtgeşik-üýtgeşik zatlary indi gowy diýip öwýärler ýöne o halkyň bir iýjek zady däl-de adamlaryň-da iýse halamajak zady. Ýöne şolar gowy diýip baha berýär. Indi kinoda-da meselem şo synçylar baha berip gowlugyna karar berýärmi ýa adamlar şoňa karar bermelimi nähiliräk bolýar şol? Dogry gowy ýerlikli sorag ýöne ilki Akyş halypanyň soragyny jogaplaýyn. Akyş halypa näme sorapdyň sen? Benzat
Şu wagt iki sorag men menem Ataş halypaň sorag name tümüni görýän. Men goşulyp men goşulyp soradym daýy bir kino gören ýaly kino gören ýaly bolaýdyk aýdym. Hä dogry dogry. Hemme hitap etmez diýdim. Gowy dogry bärde indi men täzeden gözden geçireliň sebäbi men özümi halkyň adamy ýaly görýän ara men Halkdan gopýan kinolary kän görmeýän. Diňe halkyň göräýjek, talyplaň har diskde bir-birine geçirýän kinolaryny görýän. Näme? Şu temada Akşalipa men karantindan känam aýtdym welin ýöne şol iň bir näme diýeli basic line ýaly hyzmat edibilýär da Tarantinan kinosy. Men bir gowy kino görüp başladygymda diýseň, diýen kişä men göni Tarantino diýýän-de. Ondan çyzgyň we ýokarsyndaky intellektual gatlak güýçli nemeler, bilemok, aşpezlermi ýa-da nemeler, nahara gowy düşünýän adamlaň hem halaýany, indi-indi üýtgeşik aşhanalarda nahar iýip örenler üçinem, indi-indi başlaýanlar üçinem gaty idealnyý orta çyzgy şol.

Indi Ataş halypaň soragyna gelemizde, näme soradyň Ataş halypa ýadymda galmady. Indi gowk neme naharda. Hä. Hä-hä haw haw. Neme kritikler aslynda şo synçy diýýänim, kino synçylar aslynda şol nemede-de naharda-da aýtýarlary ýaly, şo naharyň Mysal üçin diýeli, üýtgeşik bir nemesi bar bolsa, şony adaty tüketicä düşündirmäne kömek etmeli. Asyl maksady. Ýagny, şunam iýip gör, ine, şular ýaly naharam bar diýip maslahat berip biler. Ýa-da şu naharyň dagy nämesini halaýaň diýse, ine, şu-şu şeýle diýip, birazajyk şol içip näme diýeli, içmekmi, bat bermekmi, bir başlangyç düşündirme şoňa şo tarapdan hem ýa-da nahar temada şuny şeýdip iýseň süýji bolýar, ilki şuny iýmeli soňam muny iýseň şu nahar hasam tagamly bolýar diýýän adamlar kinoda synçylar bolýar-da. Ondan ýaňky ýaly olara-da mysal üçin halkyň nemesinden gypjan ýerem bolup biler ýöne şony şeýdip düşündirmeli indi bir kinony bir kino synçy öwse has gowy bolýarmy ýa-da halk, ol ine jedelli mesele. Aslynda şu wagt nemes temada her kim tomaşaçylar, synçylaryň agzyna seredýär, näme diýerlerkä diýip. Ýöne netijede bir kinoň üstünlikli çykmagyny ýene-de tomaşaçylar karar berýärler. Şolar gidip kinoteatrda görmese, tölemese, pul çykarmasa o kino bak berýär. Onda indikisi kynlaşyp başlaýar-da. Indi kino ýaňky kritiklerden tema açyldy welin, şunuň bilen baglanyşdyryp bir sorag soraýyn-da, bu IMDB bar-a, şu taýdaky listdäki, meselem, öňdäki kinolaryň hemmesi hakykatdan hem şo taýda durmalylarmy ýa haýp edip edilenler, haýp edip eltilenlerkämi şolar barada? Seň pikiriň halypa malum. IMDb aslynda halkyň sesi diýip bilýän men. Ýalňyşýan bolsam halkyň sesi. Hawa hawa. Oňa agza bolanlar ertýärda. Oň üçin ony hiç kim sudit edbilmeýärmka diýen o spisigi. A diýip bilersiň hem men agza däl, men ses bermedim, sen bermedik bolup bilersiň ýa-da belli bir diňe belli bir ýurt ýa-da belli bir derejede gaty bir neme diýýän adamlar tomaşaçylar berýändir. Ýöne netijede olar hem tomaşaçyň sesi-de. Oňa hiç zat diýip bolmaýar. Ondan aýratyn Rotten Tomatoes diýip hem bir diňe synçylaryň berýän, baha berýän platformasy hem bar. O taýda-da her täze çykan nemäni synçylar ikisini hem deňeşdirip, hawa, özüňçe neme edip bermeli-de. Ýöne. Kino alyp-a sen şu ýerde zatdan aýdyp otyňdan kinolara ýa-da režissýorlara syn etmek diýip. Edil beýle tarapyna seretsek nähili? Meselem, muşdaklara-da eee, syn edilýärmi, şuta şular ýaly muşdak bolýar ýa-da şu muşdaklar şu kategoriýa gol edip, meselem, men şular ýaly-da, men täze kino gaty ýapyk gorkýan, meselem, altynjy gün işden gelip kino görjek bolsam, täze kino görüp görsem, ýaman zat edýän, görsem bu-da degmese iki sagat aýranyma diýip, şol kinolary köp görenim gaty köp boldy-da. Atjaň gün Rejebiewe diý, garanti diýip, a? Ýa-da Rejep Edigä däl, ýöne şu elli gezek görelem o bolupdyr. Meselem, Moneybol bar. Ýagny, şol ýaly bir ýerik dar, dary-diri dagalsam, şony ajap otyryn-da. Ýa, bäh, ilki bellemeli zat, halan kino bilen gaýty görmegiň hiç hili zyýany ýok, diňe peýdasy bar. Menem Moneybol ýaly kinolary paçti ýatdan bilýärdim-de, her bir sözüni. Indi-indi biraz ýadymdan çykýandyr, ýöne Gaýt, halan kinolarymyň gaýtadan açyp görmegi ýa-da belli bir saklawyny görmegi hiç hili neme göremok. Indi kolbasa ýumurtga çakmak diýen ýaly bir zat bolýa-da olam.
Sahna gaýtalap görsem hem peýdasy bolýarmy meselem? Hawa, hawa. Her gezşi lezzet alýan zadyňy gaýta-gaýta etmegiň hiç gezek zyýany ýok.

Ine, şonuň üçin hem synçylar bar. Ýa-da, mysal üçin, uly-şuly platformalaram kino maslahat berende, şol şo zat ýaman iň potrebnyý zat aslynda. Ýaman talap güýçli şo zada. Bir adamy, men mysal üçin özümi eger bir ýerde öwün, kino halypa diýseňiz, şu nokatda öwüni bilýän. Hawa, men bir adamyň iň hala üç kinosyndan aýtsa, dördünjiniň meň maslahat berjek kinomyň halama ähtimallygy mende häzirki görkezijiler togsan bäş göterim görkezýär-de. Togsan bäş göterim şony he şo adam maslahat berenim halaýar. Diýjek bolýan zadym şo zat, tomaşaçyny mümkin näme etmek köp kinoplatformalaryňam isleýän zady.

Mysal bereýin, dördüňiziň hem halajak bir kinoňyz, men şu wagt aýdyp bilýän, siz halan kinoňyzy aýtmasaňyzam we şo kinony görmedigiňizem ýüzde togsan göterim ähtimallygy bar. Siz şony görmediňiz, halama ähtimallyňyzam ýüzde togsan bäş. Onnoň
şol şol kinony görüň-de, onnoň men maňa soň jogabyny aýtsaňyz, men özümde bir hasap tutýan, ýalňyşsam, hawa, şo näçe göterimlik Nämem bar şu wagt? Bil nämem bar? Bilýän togsan bäş göterim halaýan men şol maslahat beren kinolarym. E, kinoň adyny aýtsaň kino halypa soň meň bir soragym bada. E, kinoň ady Wild Tales. Şony görüň. Ýöne eger spesifik maňa ýene bir bu kino ber diýseň onda siziň heriňiz üç sany iň halan. Ýöne çynyňy aýtmaly o taýda şu da bar. Meni ýalňyş çykarjak diýseň çykaryp bolýar. Ýöne öz halaýan kinoňy almak has möhüm kalýar. Şoň üçin Biri Alla iň gowy görýän üç kinoň diýsem, bir algoritm allajak bolmaly dälmi? AI allaýan ýaly bir zatda. Allamanjyk hakykatdan hem iň gowy halaýan üç kinoňy aýtsaň, dördünji hem seň halajak kinoň çykýar. Ýöne ýaňky ýaly mahinasiýaşyk bilen menem allap bolýar. Hawa, halaýan kinolaryňy ters aýdyp, ters maslahat, ana halamadym ol kino diýip bolar. Ýöne Ýaňky Memetem bar däl-ä. Dogry aýtsaň, dogry togsan bäş göterme ähtimallyk bar bu kino alada. Wild Tales argentinaly argentinaly kinosy. Şony siz hökman görüň. Eger içiňiz gyssa, men özümden epesini bal kesjek-de, ýöne halamasaňyz. Görenler barmy içinde? şu atdan eýýäm men şuny tassyklap Ýok. biljek. Ýaňy diýdiň-ä, 95 prosendiňiz şu kinony görmedik diýdiň-dä. Bu kleýmiň biri-ä şoldy, beýlekäm halaýaňyz diýdiň. Men çyndan hem görmändirin. Özüme ýaman köp kino görýär diýip hasap edýärdim-de. Gutlaýan. Hawa, menem görmändirin. Ýa birem indi şu wagt algoritme garşy gitmek diýdiň-ä? Gaýtam ad Aa. rille içiňden şeý edesiň gelýär dämi indi meselem netfliksde men zat edýän. Maňa indiki kinom takmyn edip bilmesin diýýän. Meselem ozan şon ýaly nemämi açyp ýapyk goýberýän men duruzyp dislaýk basmaýanda şony görüp otyrkam aplikasiýony ýapyk goýberýände soň gelemde başgasyny açyp zat edip algoritme garşy gitjek bolan muny nemede-de edilýär welin a Reels görende dedilýär-ä, algoritmany ýalňyşdyrjak bolup. Ýok, Şöý Men näme üçin edýän?
Sebäbi indiki men özüm bileýin, şu tahmin etmesin, zat etmesin diýip-de. Ým, şular ýa-da Indi- dynma çykarmaz. Reklama çykartmajak bolup, zat etmejek bolup, belki edibem bolar ony, ýöne eger seň peýdaňa bir zat berýän bolsa, ony bilmedim, näme üçin edýäň ony? Ony ulanybermeli diýýäň gaýtam. Indi näme üçin etmelidigine düşünmedim-de. Atar men aýtýanam men mende seňki ýaly özüň kösenýän bolsaň hasam şo zatda has bir haýsy kino wagtyň aýranyna degýädi. Bu maslahat ber bilýänine. Akshalypa birhili neme öýdýän indi biri bir zat edip oturan wagtyň Aýdar, suw içip içjek bolup otyrkaň, biri gelip saňa suw iç diýse, şony içeňow, şo diýen. Hawa-hawa, beýle meni menden beter tanaýan ýaly bolup durýar dagy. Seret, algoritmi barada men bir zat aýdasyym gelýär, temadan birazjyk daşrak. Sizde-de bolýarmy? Näme etdim-dä men öň? Reklama çykýardy welin ýokarda X-e basyp, men bu reklamany halamadym diýerdim. Ondan ýöne şu wagt erbetleşdi. Maňa ýaman içgeşik reklamasy köp çykyp başlady. Bir zatlar haşarat bolup bilermi Omar Şarypa? Eýlengenden görýäňmi?
Ýok göremok. Bir ýerde bermedik maglumatyň başga ýerden alýan bolup bilerdiňiz. Bilemok ýöne şo şo ýaman birahat edýär meni indi mysal şony nädip düzeltmeli algoritmany. Içgeşik alyp göräý bir gezek, düzelmezmika?
Ýalňyşyp basaýsaň-da işiň görýä. Ýöne men şu taýdan indi birazjyk temany sowatmak üçinem hemmämize sorag sorajak da, ge- e, gezekleşipjik rugsat berseňiz. Näme edeliň-le? Bir kinoň adyny aýdalyň we şo kinoda iň gowy görýän e, sahna haýsy? Şony aýdyp geçsek. Bu, ýagny, edil meňkä biz e, kino alymanka, ýaly gyzyk bolmaz ýöne bu barlap göreliň. Aý kino halypa birazjyk pikir edinsin diýýänä siziň hem kino barada pikir edişiňizi. Gaýtam meňki suskunç bolar aw. Men şeýdip aýdaýyn onda men başlaýynmy sebäbi Akyş Amaş halypa edil seň aýdýan zaňa göni mysal däl ýöne mende şular ýaly bir zat bar o Fury bara Fury iki müň on bäşmi şo? Hawa. Mad Max Fury Road me eme hä tankly kino. Hawa tankly kino men bara şony meselem Aý gulluk nähili zat diýýäler-a. Aý indi täze hukuk tören indem. Men gullugy edil şu bir ýaly görýän-dä. Tä men moýkada gulluk etdim welin dört-bäş aý. Kiçijik okoşkadan seredip durýaň beýle tabaklar gelip durýar-a. Edil şoňa meňzedýär. Şony görýän-ä. Biz öňem muny gowy görüp görýärdik, bu ýer watançylyk duýgularyny hem edýärdi. Indi Ýigrenişim şo sebäpden eken-de. Diňe bir tankyň içinde geçýär-ä, doly näme uruş şoň içinden görjek bolýar-a. Ha, senem naharhananyň şol näme alynýan ýerde, iýilip içilen zatlar alynýan ýerdäki okoşkodan sereden ýaly görýäň-de. Hawa, şo moýka kiçijik bir ýeri bolýar. Ýöne iki müň sany näme üstüňe tabak zyňyp dur. Onda diňe tabakda podnos, kruşka, ložka bilen tabak bar-a. Meselem, iň öňde durýan Iň öňde durýanyňam iki eli bar, o-da sebäbi adam da esger. Ýöne bäş tarapa zyňyp durmaly. Bäş tarapam göni şo wagt gaýnag suwa ol obýektini neme suwa uýsaň bolanok-da, göni gaýnaga sokup durmaly-da. Bir hili tä iki müň adam diňýär-ä. Sen iki müň adam diňýänçaň ýene iki müň adam gelýär. Sebäbi zawtrk gutarýar, obed nahar başlaýar, obed gutarýar, agşam nahar başlaýar-da. Ýa duranok şo çarh. Edil seň soragyňa jogap däl, ýöne mende şular ýaly bir nemäň zady bor ýadyp girdim. Hmm. Ýo gowy boldy. Şo kinoda şo tankyň içindäki sahnalar ýadyma düşdi meňňem. Onda ýöne top däri atýardylarda tarelka ýerine. Jumaş seň üçin? Meň üçin ara iki sany zat aýdyp biljek. Biri gül, gülkünç, biri gynançly. Sebäbi altyarly we mukamyň syrynda gyzyň atmaly diýen ýeri bar. Şo atjak bolanda gürleýän sözleri bar-a.

Eý meň indi edil sahna ýadymda ýok dary edil plan sahna gowy diýip ýöne şu çaka çen görenimiň içinde iň gowy gören kinom Nurbilge Jeýlanyň nemesi diýip bilen Ahlat agajy diýip bilen. Ondada gowy sahnalar bar hawa. Şu kinoda meň neme bar kellämde galypdyr. Alma iýýäler-ä üýşüp.

Kinolar, mysal üçin, näme üçin adama gyzykly? Sebäbi tomaşaçy adam özüniň ýaşamadyk durmuş wersiýalaryny göresi gelýär. Şonuň üçin käte-käte personaž bilen öz ýerine goýup görýär, soçustiwit edip görýär, zat edip görýär. Kino diýeniň köplenç bolmajak zatlaryň esasynda esaslanýar-da. Onnoň ýaňky ýaly adam Durmuşyň diňe özi bir wersiýasyny ýaşaýar öz durmuşynyň. Ýöne beýleki wersiýalaryny görmek gyzykly. Şonuň üçin ýaňky sahnalaşdyrylan, filmleşdirilen hekaýalar gowy filmleşdirilse, hemme formulajyklar zady ýerinde bolsa, bolmaly zatlary. Şonda adam şondan lezzet alýar. Şo wersi şon şoň üçin kinony tomaşa et tomaşa edesi gelýär adamlar. Bu diýýän zadyň şo eýleň meýleň söz. Eýleň meýleňde-de özüň baş rol. Baş rol goýup durýarsyň bilemok kömekçi-de goýýanam bardyr özümden ýene. Eý men indi bu özüň goýup gören ýaly boldy Jokeriň ýerine goýup gören däldir prosta mysaldyr Joker ýaňy. Ýok bunda gönümel düşünmeliler. Hökman özüni goýup görýär diýip pikir etmeliler. durmuşyň ýa-da, mysal üçin, biriniň Alp daglarynda başdan geçirmesi, şony ýaşap görmedik, ýaşap hiç hem ömründe ýaşamajak-da. Mysal, men Alp daglaryna gidip, bilemok, bir başdan geçirme ýaşa, başdan geçirmegim bir zatlar, togsan dokuz öterim bolmajak zat. Ýöne şol maňa gyzykly gelip bilýär. Ýa-da dünýäň beýleki ujundaky bir bolan bir neme öz regionyna mahsus bir hekaýasy men üçin gyzykly bolup bilýär. Sebäbi şo taýlarda men bolmadym ýöne şo taýlar ýaňky ýaly şo wersiýalaram gyzyklyda adama ýaşamak berse ol hökman özüňi goýup görmek däldir on ýerlerde ýada şular ýaly bir ýagdaý ýüze çykanda men näme ederdim diýip adam şo tarapdanam kino kämilleşdirýär. käbir şundanam iň şu gepiň arasynda iň nemesini aýdyp geçeýin kino. Kinolar aslynda söz bilen romanlarda söz bilen ýazyp tarif et bolmajak zady şekil görnüşinde görkezýär-de. Ýa ol hem iň güýçli taraplarynyň biri kino. Indi ştaýda ýatdan çykyp gitmänkä men hem öz sahnamy aýdyň. Sorag men soradym sebäbi men nämäni gowy görýän. Brat iki diýen kinoda aeroportdan düşüp taksä münýärde iňlis dilem bilenokda. Brighton Beach diýýä. Ondan ýaňky şofýoram asyl ukrainçik ýa-da ýanka sökýärdi araý. Şo sahnany ýaman gowy görýän. A şu şo kinomydy näşe? Hawa, Brat ikide bar şo. Bardyr.
A soň ara kino alyp a seň bir

Ýuwaşjadan gün doganda, ýaňky güne ýanýar-da wampirleriň ýanyny guraýarlar. Şo wagt biri beýlekisine diýýär, Gyz bilen oglan, ory biziň ikimizem indi dowzahda ýanmaly bolarys diýýär-de, men şo taýsyny gowy görýän şo çaklar. Indi biz bir-birimiziň bilmeýän kinolarymyzy aýtdyk-da ýöne, şonuň üçinem kän şu wagt nemä geçip bolanok-da.
Hawa.
Dogry. Akshoraňy sorap bilersiň aslynda. Kino Alypoş sorag sormaka neme näme garaýaň meselem Godfather üç Godfatherdan soňam Al Paçino hiç hili sowgat neme saýlanmazlygy na saýlamazlara nähili sögünip bilýär bolýar şolara ýylyň oýunçysy zat diýip saýlamadyklary üçin. Ony aslynda hiç hili görmek gerek dälmika diýýän Al Paçino ondan eslerem nemesi ýetik-ä abraýy ýetik bu ka diýýän gaýtam Şolar ýaly, mysal üçin, DiKapriýa-da bermän bermän, gygyrýan neme diýen kinosyna berip goýberdiler, Rewenanta beripdiler öýdýän. Şolar ýaly almadygy hiç hili zorlamaly dälkä diýende, ol o baýrak, Oskar baýragy hiç zat çözenok, ýöne şu almady almady, pylança ýyldan bäri almady, ýöne gaty iň köp şul şul neme diýýär, şul almaly zat diýilýän adamlara, köplenç aktýorlara bir hili nemeräk roluna berilýär-de, mysal üçin, Bred Pitti ikinji plan roluna berýärler. Ýöne möhümki däl kal, ýagny Al Paçino, Al Paçino-da näme diýseňem halypa-da. Ýöne Godfather-yň özi, Godfather ine gaty kult kino ine şol. Şol ine Godfather diýdiň, ýadyma düşdi. Godfather, Godfather kinosy Mysal üçin, köplenç halanýar diýip halanýar demedýänlerem bar. Mysal üçin, halanýar diýip halaýarlar. Onda käbiri görýär-de, e, şul, hawa, hemme kişi halaýar, ýöne nämes üýtgeşik şuň diýýär. Ýöne menem şony ýaňky ýaly bir gezek halapsoň ýene görüp, has gyzykly ýerlerini açýan ekeni. Biram Mämmetligiň saýam, ýaňky wagtyň göreň soň wagtyň geçdi saýam käbir sahnalaryny neme bilen indi deňä uraýaňda durmuşyňda bolup geçýän zatlaryň ýöne mafiýa biziň hiç haçanam neme etmejek zadymyz bar bir bir başdan geçirmejek zadymyz ýöne şo mafiýaň arasynda aslynda bir biznesde-de nädip bir biriň bilen negoşiýet etmeli Ýaňky ýaly nirde näme ol gaty neme kino bu meni öwýärdiler başda menem gaty bir öwülişi ýaly däl kino ýaly görýärdimdä ony ýöne wagtyň geçmegi bilen ýene bir gezek zatlar görüberseň ýaňky kelläňde galan sahnalar durmuşyň mazaýyny oturyp ugraýan ekende. Hawa sahnalar diýdiň şondan ýadyma düşdi men ölensoň niýe birinji zada teklip edip ýaraşmaga teklip edip gelen dönük şodur diýärä. Şo sahnaky ýadym düşdi. O mysal şol meňem şo oglunyň nemesi öldürilende neme kakasynyň uruş başlamazlygy gaty uly neme aslynda ýaman şo şol uruş bolup hemişede urşup bilýäler bir hili şo mafýal mafýo mafýozlaň Hemişe urşmak üçin baýarlar aslynda. Indi şunuň üçin şeýdip gezip ýörüs, ine şeýle mafiýa bolup ýör. Indi birem bize uruş açanyna görä, biz indi bir söweşmeli-le diýen ýaly. Ýöne bir taýda ogluny pida etmelem bolsa saklamasy aslynda ýaman gowy metafora diýjek bolýan. Käbir ýerde bizde uruş bolmasa-da, biri bilen aragatnaşygy üzmek gaharlanyp gaçan zat-da Ýöne näçe neme bolsa-da saklamagyň nemesi gymmaty, saňa getirjek peýdasy eli pikir etseň köşeşip has köp da ýöne uje hiç etsem. Spoýler berlen ýaly bolmaz dämi bu indi görmedik. Eýni Godfather. Men şu wagt şu gürrüňden soň bar-a ýigrimi ýyllyk tutmanyma tapdym-a.

Aýtaga Mara gatladyr birem şu iki düşünmek üçin düşülenleý ol hemme zadyňam soň hekaýaň zadynam goranagy bar. Kino diýip ondan goý öň türk zat edýärdiň kinolara syn ýazýardyň blog zat bir kino ýaman orginal orginal bolupdyr diýip öwüp öwüp soňam
orginal däl näledeňok. Şol şol sluçe nähili? Şolaň originallary, originallaram diýip bolanok, birnäçe ýurtda düşürilen şo bir ssenariýa. Aslynda gaty biderek bolandygy üçin men ol o kino barada eşitmändirinem, görmändirinem. Ýöne türkmenler ony alyp sahnama sahna bolaýmasa, sebäbi käbir sahnalaň gurluş strukturasy çyndanam daşary kinony ýatlatýar. Bizde görseň Men öz türkmen dilinde görmem meň üçin ol gaty neme ol şok ýaly boldyda begendim bu maýda şok.
Kinoň adyny beräýeliň şu taýda bolmasa men. Men ispaniýa barýaryn. Tümlük mi? Tümlük kinoň ady tümlük.
Menem sizden bir zat sorasym gelýärdi. Mysal üçin

goýdum ýaman gowy görýärdim özüme. Nämäni aýyrýalar ýok ýaly görýälerä zat duýgyny. Meselem jynsy isleg hiç hili ýok ýaly hasap edýälerä. Tans oýnaýasmy ýör tans oýnaýas boldy gutarýar şo ýerde hiç hili näme ýok ertir başga zat bolup gidýär ýa. Jynsy isleg diýýäňmi? Owo hiç somutlaşdyrýada gaty erbet meselem oglan bilen gyz tans. Alkyş eýleň beýleň göresi gelýär ekendä hindi kinolarda. Ýok göresi gelýär däl göresi gelýärdi. Wapşe ymtylma-da ýok ýaly seredýärler nämä, el alýa, el alyşlarda hekaýany. Şo, şo duýgyny goýup, oňam üstüne senzura edeniňden şuň ýaly etseň has gowy dämi? Ýo, ony goýsunlar diýemok, ony gaýta goýmadyklary gaty gowy, peýdasy köp bolandyr köp ýurtlara. Ýöne Neme edil goýun goýmaly diýen matam ýok ýaly zat etmegim şo zat hiç hili ýok ýaly alyp barmagym bir hili nemem hadýan ýasama ýaly gelýäde. Bilemok eger kino halypa aýtsyn bu zada jogap da indi men öz Indi pikirimi men- aýdaýyn şu taýda. Aha. Bir bir kinoda indi hindi kino bolsun başga kino bolsun şo zady goýýan bolsalar şo sahnany goýýan bolsalar bir sebäbi bolmaly sebäbi şol şonuň ýaly sahna goýlanda eýýäm meň şol neme Kişä oýnaýan kişi erkek kadyn ikisine de pikirim doly üýtgeýär daraý. Sebäbi hem näki neme edýär? Bir materiallaşdyrýar diýesim gelenok. Ony bir başga bir zada sokýar-da kategoriýa. Üýtgedýär hem şol adamy. Şoň ýaly neme sahna bar bolsa. Dogry belledin. Maşallah. Atýaşaýlypsa.
Indi men kiçi kal halaýanymyň sebäbi şo kinolara başga kino görmemsoň hekaýasy gyzykly gelýärdi-da. Indi meselem o uruşýan sahnalary, zatlary ýagny şoň has nemedigine has amator düşürilendigine entek aklym çatyp ýetişenokdy. Şoň üçin gyzykly gelýär. hekaýalar zatlary. Ýöne soň indi soňuz baka Syrlar dünýä goşuldy mirasa ondan Bäşinji ölçeg olar ýaly has hili ýokary kinolary göremsoň hindi kinolary maňa bir hilek ýöne altynjy bäşinji klas okuwçylaň eline kamera alyp düşürýän kinosy ýalyk gelip başladyda hekaýalary gaty neme gelip başlady gaty ýasama gelip başlady. Syrlar dünýäsem ýedinji sekizinji klas bolýada.

Kän halandy. Dogry. E, hindi kino hemmäňiz nemeden bolýaňyzlaý? E, cool görünjek bolýaňyzmy? E, hindi kino öň halaýadym, indi halamok, indi özgerdim zat diýip. Men hindi Ýa- kino entegem gowy görýän. E, iň soňky gören kinolarymam aýdaýyn, birara ady PK bolmaly öýdýän. Bu nemeden bir sany ineplenietýan gelýär. Baş rolda näme oýnaýar? A menem o tri idiot salýan eýdiseň olar saýlama kinolarda. Ýo ony sen zat diýip halaýansyňyz ýöne nostalgiýa zat diýip.
Ýok meň diýýänim täze kino. Indi tri idiot ýaly kinolar klassisiki hindikinodan aýry zat ýöne maşa. Hawa hawa.
Şeýlemi?
Wideo ýa-da kino has köp syrlar dünýäsi bilen deňeşdirip bolar. Bolýanda, men mysal bereýin, iň soňky gören hakyky hindi kinomy, mysal üçin, Bahubali. Şo taýda, mysal üçin, ýaňky neme, Ataşyň aýdýan uruşýan sahnalary diýer-ä, gaty fantastiki ýöne şoňam bir nemesi bar-da, şul-a hindi kino diýip görýäňdä araý. Hum. Şoň üçin men boýnuma Ynha. aljak e, we olam ýalňyş hereketmika diýende indikine görýän bolubam, meý ýok men göremok zat diýmek. Ýo dogry oň aýyp zady ýok ýöne dogry aýtdyňyzda esasan Amaş halypa has ýakyn aýtdy şol iň uly iň köp tomaşaçyda üzülýän ýeri iň bir esasy turning point diýen ýerlerinde bir hekaýa ýada personaž ýüz segsen dereje üýtgeýä de esassyz üýtgeýär-de, birden-birden şo zat bolup gidiberýär. Olam esasy köpçülige işlän-de indiki kinolar. Şol arzuw zat neme etmek üçin owadan kino. Tanslar hem gitgide ökde taraplary bar. Kino nemesine goşan zatlary bar elbetde. Ýaňky tanslary, aýdymlary gaty owadan. Öz başyna bir sungat ýaly aýdym-tansy. Ýöne ýaňky drama çuňlugy pes. ýaňky aljak nemede ýeňiljek söýgi hykaýalary bilen tomaşa etmesem ýeňil neme etmesem duýgulanmasam ýeňil ýöne yzygiderlik nemesinde ýaňky ýaly gopyp galan ýada birden birden üýtgäber ýada mysal üçin gyzyny bermeýän ýowuz kaka birden şahrypany gaşyny çytsaň Gelin goýber aýada bar gidiber diýip. Ha ýaman gowy mysal wallay hakyky kinolary şeýdip bölüp bolýa ha biraz ýeňiljek kinolar bar.
Indi ýaňky ýere birnäe goşaýyn söz bölen ýalak boldy bagyşla halypa bolup. Meň meme edýän zadym şol bara hekaýalarynda hiç hili wal çaýran owçarlar eşelon ýaman gyzyklandyrýan zady şunda ýaly baş başda meselem biri başlyk bolýa daýym beýlekini köpüň aw bolýan ondan soň

eee, ýaňky ýaly ýaman ýeňil bolýar. Käbir kinolar bolsa özüçe agyr, ondan ondan soň üstünde gürleşmeli, bir sürü adam bilen näme diýjek boldy, nämäni düşündirjek boldy diýip, ýa täzeden gaýtalap görmeli. Dogry, olam şeýle şoň üçin çorba deňedim-dä sen ýaňy şony diýeniň üçin. Çorba ýeňil-ä, ýeňiljek Hmm. çorba. Ýa men ýaman Ondan gowy biraz- düşündim men hakyky şu adamy. Ha, ýöne biraz agyrrak, buwrak, has tagamyň notalary köpelsin, diňe bir tagam däl, yzygider birnäçe tagam alyp, umumy bir damagymy üýtgeşik lezzet alsyn diýseň, ýuwaş-ýuwaşdan agyrlaşmaly-da. Çeýnemesi kynrak, kinolaram bolup bilýär, steýk ýaly. Garaz, mundan beýläk kinonyň mäni meniň awa. Naharyň üstünden gürleşmek erkine kino temada bir pikirler ýöretmäni ýeňilleşdirer diýip umyt edýän. Hawa şoda täze fakt boldy. Eliňde gowy gural bilen gelipsiň. Hiç ýutubda zatda-da kino kanallaryny hiç ýerden tapdyrmaýan maglumatlar, swezi maglumatlar ilkinji gezek jikme-jikde.
Munuň Tak, barsyna e, barmaly.
ýaňy geleňde indi Wikipediýadan tapyp bilmejek e, maglumatlaň diýipdiň-dä, bir bir iki sany berseň. Ýok, indi ýaňkam şol Esasy. maglumat diýemde men Wikipediýadan tapyp boljak bolýan zatlary bilmän bilerin. Mysal üçin, kinoň adyny ýa režissýoryny sanaşmakda näme gelip bilerin, ýöne a, düşündirmekde ýa-da kinoň Metodikam bir güýçli diýýä.
Hawa, şo ýerlerde ýaňky ýutub diýemde-de iňlis dilindäki ýutub nämelerini aýdýandam, kino kanallaryny. Uly söze toba, ýöne aýtgy ýaly. Dogry.
Case study'lam bar. Ýagny şu kinoň, näme diýeli, sungatyň nirä tarap öwrülip barýar şu wagt? Meselem, ýaňky kinoteatrda görmek bolar ýa başga bir nemeler üýtgedermi nemäni? Ä indi bir wagtlar telewizor geldi, näme boldy, soň Netflix çykdy, näme boldy zat diýýäler-ä. Ýöne üýtgä garaýanok-da, indi näme garaşýar şonuň. Kino gitgide ornuny nämä berýär, gysga wideolara berýär. Soňky döwür üns beren gyzlar nämede-de bardyr, internetde nämeler, kiçi-kiçi reelsler çykyp başlady. Kinony çalt-çaltdan, iň esasy ýerinden arka bir AI-de, nämede-de ses bilen gürrüň berýärler. Ary kapyç diýen kanallar hawa görýän kä bar. Şolar käbir o nemede ýatdan gyzykly kinolar aýdyp berip başlaýar welin iň süýji ýerlerini aýdyp berýärda bir naharyň iň süýji ýerlerini alyp agzyňa oklaýar welin indi munça aşagynyň tüwüsini zadynam iýeýinmi diýen ýaly neme ýaşadýar. Şo indi köplenç hem ýene adamlar Uzyn iki sagatla görebilenok sebäbi esasan bu netflix zat dälda şul tik tok buram gysga reelsler bir azajyk kinoň tomaşasyny azaltdyda aw aw aw şol indi belli bir derejede täsir eder elbetde her nähilem bolsa şo kinoteatrlar saklaýada ýenede kinoň nemesinem. Dogry.
Onda şuny diýip bolýada kino halypa şeýle däl meňki ýaly gysgalar Sebäbi atmosferany berilmeýäni üçin diýende, eee, atmosferaly kinolar dälläm, esasy hekaýaly kinolar has indi ýörgünli bolar diýýäň, dogrumy? Edil beýle dälde, indi ýokary dozada temposy güýçli bolaýmasa kinolaryň, onda gitgide özüniň klassiki käri gymmatlyklaryny pida etmeli bolýar. Onuň üçin çalt-çaltdan, sabyrsyz tomaşaça, temposy her bir nemede garaşylmadyk ýagdaý, ýokary tempa saklamaly bolup, şo formata geçip bilýär-de. Aýtmak kyn elbetde, ýöne meýem bir nämämde, tahminim şolar ýalyra şo taraba gidip biler kino. Onda halypa üç sany maslahat, kino maslahat bilen jemläýeli. Häzir meniň üçünjimi tapaýyn häzir ýekeje minut garaşyň. Üçünjimi tapyp goýaýyn, ikisi-ä ýadymda dur. Mhm.
Kino halypa e, bu ýerde kinolaryny saýlaýança men diňleýjilerimize şu ýerde aýdaýyn. Eger şu sanymyzy halasaňyz, köpräk laýk goýsaňyz, belki türkmen kinolary barada-da gepleşmek üçin çagyrarys. Ýa Sag siz boluň. hem aýdyň halypalar, her kim bir Kino aýtsyn soň kino halypasynam üç sanyny alaly. Eý biz her kim bir kino näme üçin aýtsyn biz bilemiz oba kino barada hop. Ýöne meň Aýt, aýt.
aýdasym gelip içim içim içim gyjyklap barýar ýöne Ataş halypa kino maslahat berip bilmänligi üçin menem aýdyp Ýo bilmeýän. häli aýtdyga her kim gowy görýän kinosyny. Şony Ýo görsünler. gowy görýän kinosy hä men bir maslahat berjek görüp bir söýgiň nämedigini öwrenip bolaýjak bir Nowe Aha. diýip bir kino bar Nowe iki müň on bäş.

Brothers diýýär-de, doganlar Mhm. diýip bir Warner studiýa bar, şoň.
Brothersmy?
Haýsy Brothers? Ýo, ýöne Brothers, doganlar. Äý bolýa-ow.
Meň pikirimçe şu Mardaky doganlar studiýa-da şondan aldym galy ýany adyny terjime edip. Şoň bir santehnigin başdan geçirmeleri barada düşüren kinosy. Şolam gyzykly eken, şony tapsaňyz görüň, görüň. Äý bolýa-da. Dogry, Akyş senem aýt indi hem Jumaşdan hem Ataşdan eşitdik.